Helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac wedi cael gwyliau ffantastig yn y tywydd braf yma. E, fe weithioch chi gyd yn wych cyn yr hanner tymor ar y thema Cymru, a'r hanner tymor hwn mae gyda ni thema newydd sbon i chi, sef arwyr. A'r peth cyntaf rŷn ni eisiau i chi wneud ydy meddwl yn ofalus beth sy'n gwneud arwr, what makes someone a hero. Nawr mae gyda fi lun fan hyn o archarwr, superhero, archarwr. Ond ydy bob arwr yn gwisgo mwgwd ar ei lyged, neu clogyn ar ei gefn, neu hyd yn oed par o bant dros ei drwsus? Be sy'n gwneud rhywun yn arwr go iawn? A falle bod 'na rhywbeth i chi 'di clywed ar y newyddion yn ddiweddar am arwyr go iawn. Trafodwch gytre gyda'ch teulu be maen nhw'n meddwl sy'n neud arwr go iawn. Ar y daflen i ni 'di danfon allan ar Parent Mail, mae 'na ddolen at wefan Padlet. Nawr, chi wedi defnyddio Padlet o'r blaen, ond i'ch atgoffa chi, mae yna glip bach fan hyn i ddangos i chi beth sydd angen wneud. Y bwriad yr wythnos hon ydy bod chi yn nodi gymaint ag y gallwch chi o wahanol ansoddeiriau neu ddisgrifiadau am beth sy'n gwneud rhywun yn arwr go iawn. Na allwch chi ddefnyddio'ch laptop neu'ch iPad neu ffôn drwy glicio ar y ddolen neu sganio'r cod QR i fynd mewn i'r wefan Padlet, le gallwn ni gyd weithio ar hwn gyda'n gilydd. Unwaith ych chi mewn yn Padlet, fe welwch chi'r holl ymbarelau hardd yma, ac ar y top yn e mae yna lun o archarwr. A'r cwestiwn, beth sy'n gwneud arwr? Nawr dyna'r cwestiwn rwy'n eisiau i chi ystyried yr wythnos hon. Mae yna is-deitl fan hyn, ychwanegwch gymaint o ansoddeiriau a disgrifiadau â phosib sy'n ymwneud ag arwr, contribute as many descriptions and adjectives as possible about heroes. Nawr, dwi wedi dechrau hwn yn barod, felly fi wedi rhoi'r enw ar y top, a dwi wedi ysgrifennu, dwi'n meddwl bod arwr yn berson cymwynasgar, caredig, ysbrydoledig, rhywun rydych chi'n edmygu. Iawn? A be dyn ni eisiau fan hyn ydy bod chi yn llenwi'r dudalen yma gyda'ch syniadau a'ch sylwadau chi. Felly lawr ar y gornel dde ar y gweilod, fe welwch chi'r arwydd adio. Na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio fan hyn, a mae yna focs yn dod lan. Rhowch eich enw yn y bocs, so wedwn ni mae Bob yw'n enw i. Dwi'n ysgrifennu rhywbeth fan hyn dwi'n meddwl sy'n gwneud rhywun yn arwr. Wedyn ni rhywbeth fel um, rhywun sydd wedi cyflawni rhywbeth arbennig. Somebody that's achieved something. Rwy'ch chi ychwanegu llun os ych chi eisiau. Uh, os ych chi'n clicio bant ac wedyn clicio ar y tri dot ma to, llwch chi newid y lliw Wedyn ni bod Bob eisiau bod yn wyrdd. Ac o dan o beth mae Bob wedi sgrifennu wedyn, mae yna galon. So pan ydw i yn mynd mewn i weld pwy sydd wedi rhoi sylwadau, gylla i wasgu'r galon fan hyn i ddangos bod fi'n hoffi sylw Bob. Llai hefyd ychwanegu sylw, rhywbeth fel dwi'n cytuno gyda dy sylw di, Bob. A dwi'n clico ar y saith fan hyn, er mwyn rhoi'r sylw mewn yn y bocs. Felly, be sy'n grêt yw mae Bob yn gallu gweld be dwi wedi ysgrifennu a gallai i weld beth mae Bob wedi ysgrifennu. Ond gellith unrhyw un nawr mynd mewn, a be dyn ni eisiau chi wneud yw cadw llygad ar y sylwadau sy'n dod lan fan hyn. Achos beth ni moyn yw gymaint ag allwn ni o ddisgrifiadau am beth sy'n gwneud rhywun yn arwr. A wedyn byddwch chi'n gallu defnyddio'r sylwadau a'r ansoddeiriau sydd fan hyn, Wrth i chi gyd weithio arnyn nhw, pan fydd hi'n dod i'r dasg nesaf o ysgrifennu paragraff i ddisgrifio arwr. Y dasg wedyn, ar ôl i chi gyfrannu at y Padlet, ydy ysgrifennu paragraff sy'n egluro'ch barn chi am beth sy'n gwneud rhywun yn arwr. Allwch chi ddefnyddio papur a phensil neu'r cyfrifiadur a tynnu llun ono fe neu i ddanfon e at yr athrawon. Nawr ceisio gynnwys gymaint o ansoddeiriau a phosib. Mae croeso i chi ddwyn syniadau a geirfa eich ffrindiau chi o Padlet er mwyn gwella safon eich gwaith chi. Peidiwch â chyfeirio at un person yn benodol, triwch gadw e'n gyffredinol, try not to refer to one person in particular, byddwn ni'n yn disgrifio person yn benodol sy'n arwr i chi y hwyrach ymlaen, ond am y tro cadwch hwn yn gyffredinol. Cofiwch gadw llygad ar sylwadau eich ffrindiau ar Padlet. Wi'n siŵr bod 'na sylwadau da i gael 'na, a mae 'na yn le da i ni rannu a chydweithio er mwyn gwella gwaith ein gilydd. Defnyddiwch eirfa mynegi barn hefyd er mwyn gwella safon eich gwaith chi, a mae 'na olwyn o eirfa mynegi barn wedi cael ei danfon ar Parent Mail, sef yr olwyn ma fan hyn, sy'n yn llawn o dermau byddai'r athrawon wrth ei boddau yn gweld. Ar un llaw ond ar y llaw arall, heb os nag oni bai yn ddydd adl, byddai'r rhain yn gwella safon eich gwaith chi. Nawr te, pob lwc i chi. Cofiwch os oes 'na unrhyw gwestiwn neu rhywbeth yn eich poeni chi, bod yr athrawon 'ma i chi ar ochr arall y sgrin fel arfer. Uh, cofiwch ofyn os oes 'na unrhyw beth lle rhywun ni'n neud i'ch helpu chi o gwbl. Ond pob lwc, ry'n ni'n edrych ymlaen i weld y Padlet na'n llanw ac yn edrych ymlaen at weld eich paragraffau chi hefyd. Hwyl am y tro, ta-ra!